Wel bore da, a croeso cynnes iawn unwaith eto i gwasanaeth yma yn y shed gweddi yn Edarn, yn Tyn yr Ardd fama yn Edarn. Mae o'n braf iawn i fod yn eich cwmni unwaith eto i hefyd yn a rhyw fendith o dod at ein gilydd yn y ffordd anarferol yma, ond eto mor werthfawr i fod efo'n gilydd, i rhoi mawl a diolch i'r Arglwydd, i weddïo gyda'n gilydd, ac i cyfri ein bendithion. Heddiw mae'n chweched Sul yn nhymor y Pasg, so da ni'n dod at diwadd tymor y Pasg. A hefyd yn y calendr yr eglwys mae o'n Sul y Gweddïa, Rogation Sunday yn y Saesneg. Ac yn draddodiadol, yn y byd amaethyddol, roedd o'n cyfle i bobl fynd o gwmpas y pentrefi, o gwmpas y plwyfi, ac i ofyn am fendith Duw ar y pentrefi ac ar y tir. Ac er ein bod falle ni'n teimlo bod ein ffiniau ni wedi ein cyfyngu yn ystod yr amser rhyfedd yma, Mewn un ystyr yn yn unig ydy hynny. Mewn ystyr arall, mae ein ffiniau ni wedi ehangu mewn gymaint o ffyrdd wahanol. A hefyd, wrth feddwl amdan ein bendithion, efallai bod ni'n ail-ystyried beth yw ein bendithion, beth yw ein blaenoriaethau. Felly, gan feddwl am y ddau beth yna, ein ffiniau a'n bendithion, Gadewch ni paratoi ein hunain am dan ein gwasanaeth. Trowch y teledu i ffwr, trowch y radio i lawr, goleuwch cannwyll, ysteddwch yn gyffyrddus, a tawelwch eich meddwl a'ch corff, a pharatowch i wrando a derbyn yr Ysbryd Glân yn ein mysg ni bore 'ma. Dwi am ddefnyddio y taflen sydd wedi cael ei paratoi gan yr Esgobaeth. Os ydych chi wedi llaw, uh, lawrlwytho hi, gewch chi ddilyn gyda fi. Ac yn agoriadol felly, dwi am ddefnyddio chydig o eiriau o Salm 66. Bendithiwch ein Duw o bobloedd, a seiniwch ei fawl yn glyw'adwy. Dewch i'w rando, chwi oll sy'n ofni Dduw, ac adroddaf yr hyn a wnaeth Duw i mi. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ac Omega. Ef buai bob amser a phob oes. Iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Aleliwia. Cyn i ni symud ymlaen felly i glywed air yr Arglwydd trwy'r Ysgrythyr Lan, mae yna gyfle i ni gynta' gwneud ein gweithred o edifeirwch, i edrych yn ôl dros ein bywydau yn yr wythnos dwytha, ar ein geiria', ar be' 'dyn ni wedi gwneud a dweud, a dod â bob dim at yr Arglwydd, gan ofyn am maddeuant. Trwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigyrhaodd wrthym, O Dduw, rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd. Wladwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad faddau i ni a'n gwared oddiwrth ein holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Y colect am heddiw, Sul y Gweddïa. Holl alluog a thragwyddol Dduw. Yr wyt bob amser yn barotach i wrando nac i weddio, na ni i weddio, ac yn arfer rhoi mwy nag yr ydym yn ei ddeisyf na'i haeddu. Tywallt arnom amlder dy drugaredd, gan faddau ni'r pethau y mae ein cydwybod yn eu hofni, a rhoi ni'r pethau daionus hynny nad ydym yn deilwng i'w gofyn, ond trwy haeddiannau a chyfryngdog dy Fab Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Daw'r darlleniad gyntaf o lyfr Actau'r Apostolion. Penod 17. Hanes Paul yn Athen. Safodd Paul yng nghanol yr Ariopagus a meddai, Bobl Athen, Yr wyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn dra a chrefyddgar. Oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysegredig, cefais yn eu plith allor ac arni'n ysgrifenedig, i Dduw nid adwaenir. Yr hyn ynteu, yr ydych chwi'n ei addoli heb ei adnabod, dyna'r hyn yr wyf i'n ei gyhoeddi i chwi. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef, ac yntau'n arglwydd nef a daear, yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef chwaith â dwylo dynol, fel peai arno angen rhywbeth, gan mae ef ei hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl a'r cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd, i breswylio ar holl wyneb y ddaear, gan osod cyfnodau penodedig a therfynau eu preswylfod. Yr oedden i geisio, yr oeddent i therf-, yr oeddent i geisio Duw, yn y gobaith y gallent rywffodd ymbalfalu amdano, a'i ddarganfod. Ac eto nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef rydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir, y dwedodd rhai o'ch beirdd chwi, canys ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Os ydw ni felly yn hiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y Duwdod yn debyg i aur, neu arian, neu faen, gwaith nâdd celfyddyd a dychymyg dyn. Yn wir, edrychodd Duw heibio ei amser, ei amserau anwybodaeth. Ond yn awr y mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man, edi farhau. Oblegid gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder. Trwy ŵr a benododd, ac fe roedd sicrwydd o hyn i bawb trwy atgyfodi ef Oddi wrth y meirw. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Daw'r ail ddarlleniad o lythyr cyntaf Pedr. Y trydydd bennod. Adnod 13 ymlaen. Felly, pwy a wna niwed i chwi os byddwch yn selog tros ddaioni? Ond hyd yn oed pe ddigwyddai i chwi dioddef o achos gyfiawnder, gwyn eich byd. Peidiwch a'i hofni hwy, a pheidiwch â chymryd eich tarfu, Ond sancteiddiwch Grist yn Arglwydd yn eich calonnau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Ond gwnewch hynny gydag addfwynder a pharchedig ofn, gan gadw eich cydwybod yn lân Ac yna, lle rydych yn awr yn cael eich sarhau, fe godir cywilydd ar y rhai sy'n dilorni eich ymarweddiad da yng Nghrist. Oherwydd gwell yw dioddef, os dyna yw yllys Duw, am wneud da nac am wneud drwg. Oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros y pechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw. Er ei roi farwolaeth o ran y cnawd, fe'i gwnaed yn fyw o ran yr ysbryd. Ac felly, yr aeth a chyhoeddi ei genadwri i'r ysbrydion yng ngharchar. Yr oedd y rhieni wedi bod yn anufudd gynt, pan oedd Duw yn ei emynedd yn dal i ddisgwyl, yn nyddiau Noa, ac adeiladu'r arch. Yn yr arch fe achubwyd ychydig sef wyth enaid, trwy ddŵr, Ac mae'r hyn sy'n cyfateb i hynny, sef bedydd, yn eich achub chwi yn awr, nid fel modd i fwrw ymaith fydreddi'r cnawd, ond fel ergyd at Dduw, trwy atgyfodiad Iesu Grist. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Ddiolcha fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gwrandewch rwan, Efengyl yr Arglwydd yn ôl Sant Ioan. Pennod 14. O'r pymthegfed adnod ymlaen. Addo'r Ysbryd. Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i, ac fel fynaf finau i'm tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chwi yn ei adnabod, Oherwydd gyda chwi y mae'n aros, ac yno chwi y bydd. Ni a dawaf chwi'n amddifad, fe ddof yn ôl atoch chwi. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chwi'n fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw fyddwch chwithau hefyd. Yn y dydd hwnnw byddwch chwi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad, a'ch bod chwi ynof fi, a minnau ynoch chwithau. Pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo, ac sy'n eu cadw hwy, yw'r un sy'n fy ngharu i. A'r un sy'n fy ngharu i, fe'i cerir gan fy Nhad, a byddai finnau yn ei garu, ac fy mlygu fy hun ynddo. Meddai Jwdas wrtho, nid Jwdas Iscariot, Arglwydd, beth sydd wedi ddigwydd i beri dy fod yn mynd i'th amlygu dy hun i ni ac nid i'r byd? Atebodd Iesu ef, Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy Nhad yn ei garu, ac fe ddyw'n ato a gwneud ein trigfo gydag ef. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Amen. Wel, mae sawl un ohonoch chi, dwi siŵr, wedi sylwi. Mae trafodaethau ynglyn â crefydd a ffydd wedi'n dod yn fwy a fwy amlwg A gwelais dat, um, astudiaeth yn ddiweddar yn honni bod un allan o bob pedwar yn troi at gwasanaethau ar-lein yn ystod yr argyfwng yma, a bod yna bobl yn gwneud ymchwil i fewn i gweddi ac i weddïo. O pam hynny? Rhaid mi feddwl amdan hynny yn ddwys. Pam fod y holl bobl ma, sydd falle erioed wedi sefyll ar drothwy'r eglwys, yn troi at ein gwasanaethau ni ar-lein, yn dechrau feddwl fwy am y bywyd ysbrydol? Mae ganddom ni gyfrifoldeb felly i fod yn barod i ateb i'r cyfle yma. A mae pregeth Paul yn Athen, a llythyr cyntaf Pedr, yn cynnig canllawiau i ni wrth i ni geisio ymateb i chwilfrydedd gynulleidfa newydd, ac efallai, yn adnewyddu ein bywyd ysbrydol ninnau hefyd. Nid oes unrhyw argyfwng, unrhyw storm, wedi ein gwynebu heb i'r Arglwydd darparu rhyw cyfle i ni gwneud newidiadau. a cychwyn o'r newydd. Felly, os rydw i'n gwrando ar Pedr ac yn trio bod yn barod i bob amser roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennym cyfrif am y gobaith sydd ynddo. Mae ganddyn ni e- eiriau Paul hefyd, fel sail da i gychwyn arni yn ei araith yn Athen. Sylwodd Paul wrth fynd o gwmpas y dre bod 'na llawer o alloriau i dduwiau gwahanol, oedden nhw'n cyfro bob dim, ac oedd 'na un yna yn wag i'r Duw anadnabyddus, y Duw jyst rhag ofn, Duw y bylcha, falle. Llwyddodd Paul i adnabod yn yr allor wag yma, yng nghanol bobl dysgiedig, athronyddol, ymarferol, fod yna bwlch yng ngwybodaeth y Groegwyr. Ac mae'r un peth yn dal yn wir heddiw, yn tydi? I nifer fawr o bobl, mae'r Duw anadnabyddus yn byw yn ein dychymyg, ond yn ddirgelwch. Os rydym ni wedi sicrhau ein bod wedi gwneud bob dim a fedrwn i cadw ein hunain yn ddiogel, yn iach, yn llwyddiannus, yn boblogaidd, yn hapus, yn annibynnol, oes 'na le ar ôl i Dduw arall? A pha fath o Dduw fysa hyn? Efallai rydw i'n chwilio am Dduw i roi bai arno, neu i cwyno ac i achwyn arno. Neu Duw hud a lledrith, yn cywiro pob camgymeriad gyda'i ffon hud. Ond, fel yr eglurodd Paul, Nid Duw felly rydym yn trafod, nage? Nid Duw sydd wedi ei greu yn ein dychymyg ni er mwyn trwsio'r pethau rydym yn anfodlon arnynt. Ond yn hytrach Duw sydd yn ganolog, yn hanfodol i'r holl creadigaeth. Ac ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Ac yn fwy na hynny, nid Duw amhersonol, o oes cenhedlaeth di-wybodaeth, ond Duw byw, ym mhresennol heddiw, yn ein mysg ni, trwy nerth yr Ysbryd Glân, ein Eiriolwr, fel y gelwir gan yr Iesu, Ysbryd y Gwirionedd. Ac efallai, dyna'r arwydd cryfa fedrwn ni ei gael o beth sy'n digwydd i achosi gymaint o diddordeb mewn crefydd, ffydd, a'r bywyd ysbrydol. Mae'r Ysbryd Glân, rhodd Duw, ar waith ac yn agor calonnau bobl i bresenoldeb yr Arglwydd. Os hynny, mae ganddo minnau cyfrifoldeb i groesawu bob ymholiad, bob cwestiwn, ac ia, bob her, oddi wrth bobl sydd yn estyn un troed dros y drothwy. Rhithiol, wrth gwrs. Ond efallai mae'r sefyllfa presennol, gyda'r adeiladu, adeiladau a'r glo, wedi agor i ni ddrysau eraill Drysau i fewn i cartrefi a chalonnau bobl, ble mae'n bosib iddynt cwrdd â'r Arglwydd mewn ffordd wahanol. A mae yna gyfle i ni hefyd adfywio ein perthynas ni â'r Arglwydd trwy rym yr Ysbryd Glân sydd ddim yn ein gadael yn amddifad, ac yn amlygu'r Iesu ynddo'm yng nghanol y siom a'r ansicrwydd presennol, fel y mae'n gwneud erioed. Ac i bobl sydd yn chwilio am sicrwydd a gwirionedd a sail cadarn i sefyll arni yng nghanol tymhestloedd yr oes, mae gweld a clywed eraill, ni, yn mynegi ein ffydd, yn barod i roi ateb am y gobaith sydd ynddo'n, o'r stafell fyw, y bwrdd gegin, neu'r sied yn yr ardd, Mae hynny'n dangos yn fwy nerthol nag efallai unrhyw beth arall, beth yw natur y Duw yma sy'n yn ein cynnal ni, yr ydym yn byw, ac yn symud, ac yn bod ynddo. Amen. Gadewch i ni felly troi at yr arglwydd mewn gweddi. Ac unwaith eto dwi am ddefnyddio ychydig o eiriau o Salm 66 i agor ein cyfnod yma o weddio. Gwyddais arno am gennau, Ac roedd moliant ar fy nhafod. Pe bawn wedi coleddu drygioni yn fy nghalon, ni fuasai'r Arglwydd wedi gwrando. Ond yn wir, gwrandawodd Duw, a rhoi sylw i lef fy ngweddi. Felly gadewch i ni cyflwyno ein gweddïau i'r Arglwydd. Gweddïwn ar y Tad, Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. I gyd weithio gyda'i gilydd ar draws y cenhedloedd, i fod mewn yn un mewn ysbryd a chariad. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trigarha. Gweddïwn um heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddïwn am doethineb, am pwyll, am cyd-weithrediad a cyd-safiad gyda'r bobl mwyaf bregus er mwyn ei diogelu. Gweddïwn arnat ti ein Tad, O Dduw, Tregar Ha. Gweddïwn dros y claf sy'n a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion, gan feddwl yn enwedig amdan ein henoed a'n bregus. y rhai sydd yn unig ac yn dioddef ar ben eu hunain, a'r teuluoedd a'r staff sydd yn edrych ar eu hôl. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trigar ha. Gweddïwn am fendith ar ein cartrefi. dros ein perthnasau a'n cyfeillion â phawb a garwn, ar wahân, ond gyda'n gilydd. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trig ar ha. Ac wrth feddwl amdan y ffiniau a ddylsyn ni wedi gerdded heddiw, cofiwn hefyd amdan y ffiniau sydd yn cadw bobl ar y tu allan, sydd yn neilltuo nhw sydd mwyaf bregus, gan feddwl yn enwedig heddiw amdan y ffoaduriaid yn y gwersyll fwyaf yn y byd yn Cox's Bazar yn Bangladesh lle mae Covid 19 wedi cychwyn gweithio. Gweddïwn y bobl sydd yn cael eu dal mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Syria ac yn Calais ac yn yr Yemen. Gweddïo ar rhei sydd yn trio diogelu eu hiechyd yn fanna heb ddigon o dŵr a sebon a ddim glendid. Cofiwn amdan y ddigwyddiad erchyll yn yr ysbyty yn Afghanistan am yr mama a'r plant newydd-anedig. Gweddïwn ar y tad ddod lawr a lledaenu ei heddwch dros pawb sydd yn dioddef. Arglwydd yn dy drugaredd, gwrando ein gweddi. Gweddïwn dros ein gweithwyr yn y rheng flaen, y gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr a glanhawyr, yr heddlu y dynion post a'r biniau, y gwirfoddolwyr sydd yn rhedeg y banciau bwyd ac yn codi prescriptions ac yn helpu mewn gymaint o ffyrdd gwahanol, gweddïwn dros ein ffermwyr ac amaethyddwyr a phawb sydd yn gweithio ar y tir, gweddïwn amdan ein llywodraeth leol sydd yn gweithio mor galed i diogelu pawb. gweddïwn dros athrawon ac ysgolion a phawb sydd yn gweithio o fewn y byd addysg am eu diogelwch. Gweddïwn dros ein teuluoedd, ein plant a pobl ifanc. Dros ein gwasanaethau iechyd meddwl a phawb sydd yn diodda' gyda iechyd meddwl sâl ar hyn o bryd. Ac yn olaf, am pawb sydd yn byw mewn ofn yn eu cartrefi oherwydd trais yn y cartref. Arglwydd, yn dy drugaredd, gwrando ein gweddi. cyflwynon ein hunain, a phawb y gweddïwn drostynt, i drugaredd a nodded Duw. Da trugarog, derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy Fab a'n Gwaredwr Iesu Grist. Amen. Bendigedig fyddo Duw, am na throdd fy ngweddi oddi wrtho, na'i ffyddlondeb oddi wrthyf. a gyda'n gilydd a chyda phawb ar draws y byd, adroddwn gyda'n gilydd yr gweddi'r Arglwydd. Ein Tad, yr hwnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Dela dy deyrnas. Gwnelai'r dewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Holl alluog ddiw, a rychfygaist angau trwy dy uniganedig fab, ac a goraist i ni borth y bywyd tragwyddol, Bydde dithras ein rhagflaenu a dyrodd ddiysyfiadau da yn eu meddyliau, fel y gallwn, trwy dy gymorth parhaus di, eu dwyn i berffeithrwydd cyfiawn. Trwy Iesu Grist ein Harglwydd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd Crist yn wir. Bendithied Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddo. Amen. Cyn i ni ddod at diwedd ein gwasanaeth gyda'n gilydd un a ddau o hysbysebion, mae yna croeso i chi ymuno â ni yn Bro Madryn yn ein bore coffi trwy cyf y cyfrwng Facebook Live, yy naci, trwy Zoom, sori. Os ydach chi eisiau ymuno â ni efo bore coffi, gyrrwch neges a gawn ni gyrru'r ID i chi ymuno â ni trwy Zoom. A hefyd, ar nos Iau, mae gennym ni astudiaeth Beibl, hefyd trwy Zoom. Gyrrwch neges os ydach chi eisiau bod yn rhan o hynny. Fi'n gobeithio'n wir fydd yr wythnos yn dod o'n blaenau ni yn rhoi bendithion i chi. fod llawenydd yr Arglwydd yn mynd i llenwi chi, a bod sail cadarn yr Arglwydd o dan eich traed, i cadw chi yn gry'. A cofiwch, nid ydych chi ar ben eich hunan. Ac er bod yn strydoedd yn wag, mae ein colonnau ni yn llawn. Felly, i gloi, dwedwn gyda'n gilydd y gras. Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd gyda ni oll, beth bythoedd. Amen. A fendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fydd gyda ni oll, Beth bythoedd. Amen. Hwyl fawr a tan y tro nesa.